Эпӗ Чӑваш Республикинчи Красноармейски районне кӗрекен Танӑш ялӗнче пин те тӑхӑр ҫӗрӗх пӗр пӗрремӗш ҫурта ҫуралнӑ. Пирӗн ачалӑх Мӗнле каламалла, ҫӑмӑлах марччӗ. Паллах, ачалӑхсен ачалӑхах ӗнтӗ вӑл. Темле пулсассӑн та ача чухнехи вӑхӑтсем вӗсем илемлӗ пек, телейлӗ вӑхӑтсем иртеҫҫӗ. Тем пек йывӑр пулсассӑн та. Пирӗн ун чухне ҫимелли те, тӑхӑнмалли те ҫителӗклӗ пулман. Мӗншӗн тесессӗн вӑл вӑхӑтра хаяр вӑрҫӑ кӗрленӗ. Ашшӗ-амӑшӗсем ачасен уйрӑмах ашшӗсем чылайӑшӗ вӑрҫӑра, амӑшӗсем йывӑр ӗҫре. Апла пулин те эпир шкула ҫӳреттӗмӗрччӗ. Вӑл вӑхӑтра питӗ хӗлле сивӗччӗ вара. Пирӗн тӑхӑнмаллисем ҫукрах пирки эпир шӑнаттӑмӑрччӗ, питсене тӑмисе яратчӗ. Шкулӗнче те класӗсем сивӗччӗ, мӗншӗн тесессӗн хутмалли вуттисем ҫителӗклӗ марччӗ, чернилисем шӑнса ларатчӗҫ, ручкисемпе чат-чат тутаратпӑр та вара шӑнни кӑштах ирӗлсе кайтӑр тесе перисем вара калемӗсем хуҫӑлса каятчӗҫ, каллех ҫӗнӗ ыйтусем тухса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑн пек вӗренеттӗмӗрччӗ. Апла пулин те чӑтнӑ, малалла шанчӑклӑ куҫпа пӑхнӑ, вӗреннӗ, Ҫичӗ класс вӗренсе тухрӑм кӗҫӗн Шетмӗ шкулӗнче. Унтан Красноармейски шкулӗнче вӗрентӗм, кайран вара малалла вӗрентӗм. Ун чухне кӑштах ӗнтӗ лару-тӑру ҫӑмӑлланнӑччӗ. Манӑн пурнӑҫ чӑваш литературипе ҫыхӑнчӗ. Салтака кайса килнӗ хыҫҫӑн эпӗ Тӳрех салтак ҫыхӑҫӑвӗпех писательсен союзне кӗрсе тӑтӑм та каларӑм, эпӗ салтак-расфасем ҫырма пуҫларӑм, нумай ҫыртӑм, хаккунтаха илсе килтӗм, терӗм. Вара унта ӗҫлекен юлташсем ман сӑвӑсене пӑхса тухрӗҫ те, Эсӗ, пире кирлӗ ҫын, терӗҫ. Ҫавӑнтанпала эпӗ тӑршшӗпех Пиллӗ тӑтӑшӗ утмӑл-тӑваттӑмӗш ҫуртӑнпа, тӑршшӗпе тенӗ пекех, литература ӗҫӗнче ӗҫлетӗп. Ҫӗрпӳре хаҫат редакцийӗнче ӗҫлерӗм. Унтан Шупашкарти Чӑваш кӗнеке издательствинче ӗҫлерӗм. Вӑтӑр пӗр ҫул Ялав ятлӑ илемлӗ литература журналӗн тӗп редакторӗнче ӗҫлерӗм. Ҫапла вара пӗтӗм пурнӑҫа тенӗ пек чӑваш литературин, чӑваш поэзийӗн штабӗнче тенӗ пек ирттертӗм. Хамӑрӑн чи чаплӑ поэтсемпе, Петӗр Хусанкайпа, Ухсай Яккӑвӗпе, Александр Кылганпа, Уйӑп Мишшипе, Аркадий ӗҫ-хӗлпе ку ӗнтӗ аслӑ ӑрури пирӗн поэзири пиччесем, кайран ҫамрӑкраххисемпе Георгий Ефимовпа, Георгий Орловпа, Александр Кӑлканпа тата ытти сӑвӑҫӑсемпе алла-аллӑн тӑршшӗпех пӗрле ӗҫлесе ҫапла чӑваш поэзине малалла аталантарас тесе тӑрӑшрӑмӑр. Манӑн ӗнтӗ сӑвӑ ҫырасси хамӑн ҫав Кӗҫӗн Шетмӗ текен шкулӑн Пиллӗкмӗш, улттӑмӗш классенче пуҫланса кайрӗ вӑл. Пӗррехинче астӑватӑп эпӗ, урокран ыйтмасӑрах тухрӑм та районти хаҫат редакцине чупрӑм хамӑн сӑвва пичетлесе кӑларма ыйтасчӗ тесе. Вара тепӗр редактор сассӑн ӑнтӑ ман. сӑпи пичетленсе тухрӗ те учительсем калаҫҫӗ. О, пирӗн-ха вырӑнта поэт пур иккен теҫҫӗ. Ҫавӑн пек пуҫланса кайрӗ. Унтан вара хаҫатсенче тухма тытӑннӑ хыҫҫӑн сӑвӑ кӗнеки пичетленсе тухрӗ. Пин тӑлӑхӑшӗ ҫитмӗл иккӗмӗш ҫулта пӗрремӗш кӗнеке мӗнле хаклӑ япала вӑл сӑвӑ-кӗнеки. Ҫавна вара ҫывӑрнӑ чух та минтер айне хурса выртаттӑмччӗ. Пӗрремӗш сӑвӑ кӗнекине Тупай ятлӑ салтаксем салтаксен пурнӑҫӗ ҫинчен, вӗсен пурнӑҫри йывӑрлӑхӗ, анчах та вӗсен парӑнманлӑхӗ, чӑтӑмлӑхӗ пӗр-пӗрне пулӑшас туйӑм яланах малта пыни ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсем чӑн та салтак яланах хӑйӗн килне асра тытни, хӑйӗн тӑван ҫӗршывне питӗ юратни, хӑй тӑван ҫӗршывӑн хуралӗ, Хуралҫи ӑна сыхлавҫи, управҫи пулнине яланах асра тытса тӑни, вӑй-хал кӳрсе тӑни ҫинчен ҫырнӑччӗ. Унтанпа ӗнтӗ эпӗ вара халь питӗ нумай вӑтӑр кӗнекене яхӑн пичетлесе кӑлартам. Сӑвӑсем, поэмӑсем, питӗ чӑваш композиторӗсем нумай композитор Сементер суписемпеле юрӑсем ҫырса кӑларчӗҫ. Вӗсем хушшинче хамӑр ентеш Филипп Лукин, Григорий Хевю, Герман Лебедев, Тимофей Фандеев, Аристарх Орлов-Шульжӑн, ҫамрӑкраххисене илес пулсассӑн Анатолий Петров, Александр Васильев, Юрий Кудаков, Иван Аршин тата ыттисем те тата ыттисем те Сӗмӗлтерпе пӗрле ӗҫлесе питӗ нумай юрӑсем ҫырчӗҫ. Геннадий Сергеевич Максимов композиторпа музыка комедийӗ ҫыртӑмӑр. Шуракӑш ятлӑччӗ вӑл. Унтан Телей кайӑкӗ ятлӑ историллӗ опера ҫыртӑмӑр. Аттила ятлӑ опера ҫыртӑмӑр Максимовпа. Анчах шел, вӑл сцена ҫине тухма ӗлкӗреймерӗ, Опера музыкин авторӗ Геннадий Сергеевич Максимов ҫӗре кӗчӗ ҫав ӗҫе вӗҫне ҫитеричченех. Федор Васильев композиторпа балет ҫыртӑмӑр Вӑрман аҫисем ятлӑ. Вӑл каллех историллӗ балет тесе каламалла, либретине Сӗментӗрен ҫырмалла пулчӗ. Ҫапла вара чӑваш музыкипе Чӑваш музыкин тӗрлӗрен жанрӗсем пӗле ӗҫлемелле пулчӗ Юрий Сементерӗн ҫав произведенисен либретисене ҫырса. Композиторсемпе халь те ӗҫлетпӗр, малашне те туса хунӑ, палӑртса хунӑ ӗҫсем нумай, палӑртнӑ проектсем пур композиторсемпе пӗрле алла-аллӑн ӗҫлесе. Хамӑн Ӗмӗт-сӗмпӗле, шухӑш-сӗмпӗле паллаштарас пулсассӑн, юлашки вӑхӑтра эпӗ Пайтул ятлӑ паттӑр пирӗн пулнӑ та ӗнтӗ. Историлле паттӑр вӑл. Степан Райшин ятлӑ халӑх хӳлевҫи темелле ӑна, халӑх ертӳҫи. Пин те ултҫӗр, утмӑлтӑххӑр мӗш, ҫитмӗл мӗш ҫулсенче пирӗн тӑрӑхра вӑл Хамӑра хӗсӗнлекенсене хирӗҫ ҫӗкленӗ, кӗрешнӗ вӗсене. Ҫак пайту вара пирӗн Красноармейски тӑрӑхӗнчи ял ҫынни, Карай ялӗн ҫынни, питӗ чӑвашсен юратнӑ ҫулпуҫӗ пулнӑ, паттӑр пулнӑ, питӗ хӑюллӑ ҫын пулнӑ, тӗрӗс ҫын пулнӑ. Ӑна майлӑ ҫынсем питӗ Вӑл ыйтни пире, вӑл каланипе халӑх тӳрех картӑнӑ, ҫӗкленнӗ. Вӗсем хӑйсене хӗсӗрлекенсене хирӗҫ питӗ пысӑк пӑлхавсем йӗркеленӗ. Мӗн тӑвас тен, пурнӑҫра тепӗр чухне тӗрӗс мар хӗсӗрлекенӗсем, тепӗр чухне ытлашши хӑйсене пысӑка хуракансем, ҫӑткӑнсем, тӗрӗс мар тӑвакансем пулаҫҫӗ. Ҫавсене вӗсем пурнӑҫра тӗрӗс мар тӑвакансене хирӗҫ хытӑ кӗрешнӗ пайтул ертсе пынипе. Ҫав пайтулӑн сӑнарне калӑплас тесе ӗҫлерӗм. Чылай вӑхӑт хушши ун пурнӑҫне тӗпчесе вӗрентӗм, ун вырӑнӗсене кайса куртӑм. Вара Пайтул ятлӑ поэма ҫыртӑм. Композиторсем халӗ ҫав поэтӑн сюжечӗпе те, поэмӑн сюжечӗпе те интересленеҫҫӗ. Мӗн те пулин ҫырупӑри-ха тен тесе шухӑшлаҫҫӗ. Халӗ ӗнтӗ Пайтул халӑх умне тухрӗ. Манӑн сӗтел ҫинче ҫӗнӗ япаласем, Хурах ятлӑ поэма ҫыратӑп. Вӑл каллех тӗрӗслӗхшӗн кӗрешекен хальхи вӑхӑтри, паянхи пурнӑҫри ҫын сӑнарӗ. Унсӑр пуҫне Ҫӗнӗ сӑвӑсем, лирикӑллӑ сӑвӑсем, публицистикӑллӑ сӑвӑсем ҫыртӑм. Ҫав хушӑрах юмор-палла сатирӗ ҫинчен те манмарӑм. Ҫапла вара чӑваш поэзийӗнче аллӑ ҫул майлӑ ӗҫлесе ҫак вӑтӑр кӗнекене кӑларса Хамӑн темиҫе пурнӑҫла вӑй ҫитнӗ таран пурнӑҫласа пытӑм тесе каламалла. Унсӑр пуҫне ӗнтӗ вырӑсларан, ытти чӗлхесенчен чӑвашла куҫарас енӗ пӗле нумай ӗҫлеме тиврӗ. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн литература, нумай нациллӗ литература, ҫамрӑксен туяр поэчӗсем ҫинчен те, пушкӑрт поэчӗсем ҫинчен те, вырӑс классикӗсене те, тӗнче классикӗсене те хамӑр чӗлхепе итлесе пӑхасшӑн, вуласа пӑхасшӑн. Эпӗ вара Игорь полкӗҫӗнчен хунӑ юрра чӑвашла куҫартӑм, уйрӑм кӗнекен пичетлесе кӑлартӑм. Ку ӗҫ, паллах, йывӑр ӗҫ пулчӗ ҫав. Паян вӑхӑтӗнчи йывӑр лару-тӑрӑва Ун чухнехи пурнӑҫ ыйтӑвӗсене кӑтартса пама ҫӑмӑл пулмарӗ. Апла пулин те кӗнеке тухрӗ, ӑна Мускаври ученӑйсем, истори тӗпчевҫисем, сӑмахран, Рыбаков, Баскаков пирӗн чӗлхесен тӗпчевҫи, вӗсен аллине лекнӗ те вӗсем ҫав кӗнекене пысӑк хак парса йышӑнчӗҫ, тав турӗҫ ӑна чӑвашла куҫарса кӑларнӑшӑн. Ҫавӑн пекех Твардовский сӑввисене, Симонов сӑввисене, Есенин сӑввисене чӑвашла куҫарса кӑларма тиврӗ. Нумай куҫарнӑ ытти чӗлхесенчен те, Азербайджан чӗлхинчен те, пӑлхар чӗлхинчен те, Венгри чӗлхинчен те, узбек поэчӗсене те, кунта тутарларан, пушкӑртларан, ҫармӑсларан, удмуртларан чӑвашла куҫарса нумай пичетлеме тиврӗ. Мӗншӗн тесен Пӗр-пӗрне куҫармасан наци литературисен пӗрлӗхӗ, туслӑхӗ ҫирӗпленсе пыраймасть. Енчен те эпир пӗр-пӗрне куҫарсассӑн, удмуртсем чӑваш поэчӗсене куҫарсассӑн, ҫавӑн пек хире-хирӗҫле пушкӑртсем пире куҫарсассӑн, вырӑссем пире куҫарсассӑн, эпир вӗсене куҫарсассӑн пирӗн туслӑх кӗперӗ ҫапла сарӑлса, чулӗ такӑрланса пырать, асланса пырать, питӗ Кӑмӑллӑ япала тесе вырӑна шутлатпӑр, ҫав ӗне питӗ нумай ӗҫлеме тиврӗ. Нумай пулмасть ӗнтӗ ҫак уйӑхра Сементер ҫитмӗл ҫул тултарчӗ. Ҫав ятпа ӑна Чӑваш Республикин Президенчӗ Михаил Игнатьев, хамӑрӑн Аслӑ Канашӑн Председателӗ Михаил Михайловский, культура министрӗ Роза Ледокова, юстици министрӗ Надежда Прокопьева тата ыттисем те пысӑк ҫынсем, хамӑрӑн аслӑ ӑрури ҫыравҫӑсем, литература лаҫҫинчи тӑвансем, хамӑн тантӑшсем, ҫамрӑксем, шкул ачисем те ҫак вӑхӑтра Питӗ ырӑ сунса саламларӗҫ Апла пулсан, чӗмӗнтерӗн, малашнехи вӑхӑтсенче ҫав шанӑҫа тӳрре кӑларас тесе ырми-канми ӗҫлес пулать, тӑрӑшас пулать, вӑй хурас пулать. Тавтапуҫ сире!